An domadder begréisst ech iech zréck zum zweete Part vun Animal Crossing Pocket Camp, eng Handy-App. Et freet mech erëm, datt der dobäi sidd. Mir gesinn eben elo hei, wou mer d'lescht gecut hu wéi et virugaangen ass, nämlech et geet erëm vir mat Downloads. Also wat ech wierklech muss kritiséieren, Downloads iwwer Downloads. Ech wëll net wësse wéi et herno um Handyspäicher ausgesäit. A mir spillen haut och nach bësse Marekett hei an Aire Croisée. Dir méikt also, si sinn clever Nintendo, si maachen et och wéi am wéi am eShop, fir d'Waardezäit bëssen eng ze verkierzen, dat een eng Begeeschterung huet andeems een hei kann Sternis sammelen. Also fannen ech gutt, wéinstens dat kann ech hinnen dann net loossen, dat se schonn, wa se Updates bréngen, dat ee muss Saachen downloaden, dat ee wéinstens d'Zäit awer och do. Ëmkritt. Also dir mierkt, eis Marek hat Skills, déi loossen och ze wënschen iwwereg hei. Mir hopse ronderëm. Nee, nee, Feierpeng ass eriwwer, dat war op der Wii U an net méi hei. Voilà, mir hunn d'Zil erreecht an da geet ee blo virun. Haut e bësse méi klenge Part, wëll mer, ech hat d'lescht Kéier 40 Minutte mateneen opgeholgehad, da d'lescht Kéier 25 Minutte gesinn. Elo gesi mer eeben, den Download ass ofgeschloss an déi do kann ech dann an menger Bréifkëscht siche goen. Wat ech vun deem soen, hat d'lescht Kéier 40 Minutten opgeholl an dobäi 25 hat d'lescht Kéier gesi gehat. An elo eben gesi mer da wéi d'Tier geet. Also mir gesinn och elo Dagesbonus, jo dee wäert ech elo schonn net méi krut huet, well ech net all Dag spillen. Also dat wäert ech eréischt maachen, wann ech méi spéit, wann ech iech alles gewisen hunn. An dann Anmeldebonus, da gesi mer och wéi dat viru geet. Souvill Deeg, déi kréie mer awer vläit hi, géif ech soen. An ech hu Bonuspost erhal, also geet nach vir mat den Tutorials. Hei hu mer dann Jobs, Belinda Jobs an Express Jobs, wa mer dat bësse maachen. Gi mer elo, kucke mer méi spéit nach eng Kéier un. Do kann ech mer d'Beluenung schonn ufuerderen. Mam Nintendo Account zum Beispill verknüpfen, maache mer elo schonn direkt an d'Melinda erdroen. Dir mierkt also, et gëtt awer genuch Méiglechkeete fir Ressourcen ze kréien an och Money ze kréien. An Milena gëtt ass natierlech déi Saach an dat ass wéinstens fair. Net wéi de klenge Mafiosi, den de Rainer an natierlech de Mister Luc. Sou, d'Bienche kënnt elo dann an d'wëll eis eppes ze soen. Et huet et iwwerluecht. Zënter der éischter Begéignung huet et vill Spaass um Zeltplatz gehat. Wéi wär et da wa mer e positiv Erfarung mat nach méi Kolleegekéinten deelen? Wat fir eng gewalteg Visioun! Voilà, an do gesi mer, et geet ebe virun. Voilà, déck Party, Macherei. Do gesi mer also elo nei Kolleegen, déi mer dann hätten, déi mer kéinten hunn. Ass dat elo esou eng Visioun? Ech denke schonn. An alt ass ebe esou, wou Pokécamp soll higoen, an déi do Richtung. Voilà, dat war eng Visioun, dat war en Dram. Esou gesäit nach net. D'Zäit platzt nach net aus. Et ass mech sécher et wär ganz zauberhaft a hoffentlech gëtt déi Versioun eng Kéier wéileg gëtt. Ech fonnt och cool. Et ass wéi gesot just eng Visioun. Op jiddefalls, naja, ech sinn Zeltplatzmanager, also et ass meng Aufgab. Ech soll Bekanntschaft maachen, nei Gäscht fannen, Salzwasserküste soll ech mol higoen. Also mir mierken haut eng nei, mir ginn haut an eng nei Location an ech gi soe Paart fir Paart gi mir eng nei Location eis ukucken. Mir wësse wéi dat geet, mir klicken op d'Landkaart. Mir gesinn, et si puer Saache bäikomm an esou well léieren dat mer op d'Glanzküste erofginn. D'Salzwasserküste, et schëllegt an do ass dann déi an de klenge Péckvillchen, deen eis puer Aufgabe stellt. Also et geet haut dann un d'Fëschen an wéi der den Titel ebe scho gesinn hutt, et geet an eng Neiheet vu Fëschen, nämlech mir hat d'lescht Kéier do déi Netzer gesinn an dat fannen ech ganz, ganz interessant fir d'Zukunft vun Animal Crossing, dat kéint virgoen. Wat schwëmmt dann do? Ech soll op de Bildschierm tippen fir ze fëschen. Voilà, da kucken mer mol, nach hikréien. Alo ass eeben nach den Tutorial erëm, wéi üblech. D'Aangel eraushéieren a lass. Meng net wéi dat geet, also fir mech misst dat elo normalerweis kee Problem sinn, mee bon, Hochmut kommt vor dem Fall. Mir probéieren dat elo eng Kéier d'Aangel erauszeklaken an dann geet dat lass, géif ech soen. Voilà. Spanner Puerleng. Voilà, mir hunn et gepackt, oder net? Dach, mir kréien eraus, an et ass et. Eng Makrele. An hei munch bedaueren, dat hu se net gutt gemaach, wëll soss häss de ëmmer nach e schéine Sproch, Ich habe eine Makrele gefangen, esou a esou. Dat hu se ewech gemaach. Dat fannen ech wierklech enttäuschend. Voilà, elo gi mer nach an d'Bréifkëscht, wa mer op der Plage sinn. D'Bréifkëscht ass och ëmmer bäi eis, déi Logik muss och mol een erklären. And do geet dann an de kréien och nach Weihnachtsgeschenk mei secher ne Wurfnetz dat brauch mer lo herno de fir lo dru gedurcht gehat mee wat ech ebe kritiséieren wollt fir drun dat se déi schéin historesch Sätz wechhuelen wann se Fësch gefaang hues an einfach just do steet Makrele Punkt aus fäerdeg mee bon et ass eng Handy App ech hoffen dat mer net zevill op d'Switch Versioun do mussen a kënne schléissen. De Méigs ass lo am gaang do alles ze summele sammelen an mir wäerten haut eben dat Fëschernetz nach eng Kéier benotzen a soss wäert de Part méi roueg vun der Bühn ofgoen. De Méigs ass schonn am Ufank, huet e genuch ze dinn, natierlech hat scho alles kënnen ofhuelen, mee ech weisen iech eben eng Kéier wat e alles krut huet, fir datt der net herno sot, ech hätt awer heemlech gespillt gehat an jo, mir kucken dann elo. Bréifkëscht ass ei Letto, pass och also an eng Bréifkëscht, da weess e Bescheed. Mitteilungen nach eng Kéier kontrolléieren, do ginn der se och Sonderangebote. Bësse Mitomo vergläiche kann en et maachen, jo effektiv, mee si probéieren eng d'Suen och rauszelacken an och ech als Animal Crossing Hardcore Fan wäert awer d'Suen do net vill dran investéieren. Et voilà, mir kucken da elo hei virun, do ass dann de Péckvillchen, heen hätt gär eng Makrele, mee jo, mir maachen dat emol. Hey, du bass jo nei hei, oder? Deng däi Won war glänzt hien och als wär ganz nei ësse de Yann voll klasse sportlech ja ja heescht hie lallt och séier an hien hofft dat mer eis nach begéinen an ëmmer schonn e Pluspunkt bei em gesammelt alles klar Hiisch dann hei fir dech ech weess jo dass deng Makrele wëlls dat sténg op dengem Kapp dat fannen ech och bëssen dass awer net gutt gemaach am Sënn vun dass zu obvious voilà schonn eng loading loading screen wann ech em eng Fësch an der Tut ginn. Muss ech net verstoen, oder? Voilà, mir dat do also gepackt. De Wonsch ass erfëllt, all ewell e bësse méi wéi üblech. Mir kréien eng Belounung, rëm Ressourcen, déi mer spéider ee wäerten ausginn. A merci TL Bendeca, dat war sportlech vu mir. Also décken E-Sport och an Animal Crossing. An esou leeft dat. Voilà, mir hunn och do en häerzleche Rentant krut gehat dee Moment. An elo geet et da virun, déi nächst Challenge, dat mer do musse kréien. Mol kucken, ob mer et hikréien. Also mir probéieren elo dran ze fëschen. An nach den Kelly do, mee tot. An et ass erëm eng Makreel. An wéi der mierkt, si hätte gär elo eppes vun eis Spillproduzenten, nämlech dat mer elo dat Fëschernetz do huelen. Voilà, an do gesi mer dann, dat mer ee kënnen huelen, wat mer dobäi erauskréien. Mee mer huelen emol fir d'éischt een do, géif ech soen. Mir hunn der véier Stéck. Wann s, also dat fannen ech e bësse komesch, déi Fëschernetzer hu just eng Kéier eng Dauer. Voilà, do gesi mer et. Ganz revolutionär bei Animal Crossing. Nämlech d'Fëschernetz. Dat fannen ech cool an ech si gespaant wéi et virugeet. Allerdéngs froen ech mech wéi dat mat der Aangel virugeet. Sou, a lo kucken ech mer un, ween zum Däiwel do eis nogegafft huet. Dat ass den YK. Dat mir, merken also dat mer do random Leit hunn déi eis kënnen nokucken. Dat ass natierlech net live, ech huelen iech dat einfach random spontan. Also wann ee vun iech e Pocketcabuch huet an e wëll mech nach adden, da soll e mer dat soen, da maache mer dat och an engem zénge spéidere Moment. Voilà, mir hunn dat elo och, Challenge erreecht. A elo gi mer nach dem Yann deen do zréck. Also dir hatt elo eben haut gesinn, dat Fischernetz fannen ech cool. Ech si gespaant, ob et eng Zukunft huet, mee et ass emol en neien Usaz. Natierlech sinn ech och gespaant, ob déi Fësch dann hetze kënne futti goen oder net. Mee wat mech e bësse kritiséiert, dat déi just eng Kéier gebraucht ginn. Ech géif awer do e bësse méi drop ginn. Well ee Fëscher benotzt méi wéi eng Kéier säi Fëschernetz, vun der Logik hier. Da sollen se wéinst eppes maachen, dat och e Spannetz oder esou eppes vun dir geet, mä dat s de net kanns flécke bäm Björn oder esou, menger Meenung no. Mee bon, mir kréien also hei erëm Ressourcen, mir hunn also elo genuch gepackt mat him. Mir kréie erëm Häerzercher, also dat ass, Animal Crossing geet wierklech, Share the love oder esou, ne? An hätten och nach gär Uebst an Kokosnëss. Ja, ja. Elo gesin mir eben hei och et symbolesch, kéint man Dünger benotzen fir déi 3 Stonnen och erëm ze spueren. Mee ganz éierlech, esou freak gesin ech net, op der Handy App déi 3 Stonnen kann ech och ofwaarden. Souwisou zënter der hei Opnahm, déi hun ech elo virun enger Woch gemaach, se kënnt an enger Woch eréischt raus, dat heescht ech hun zwou Woche laang net méi gespillt gehaat erëm. Et ass eben e Projet fir den Youtube Channel. Voilà, de Wonsch ass erfëllt an domadder. Mir hunn et do erëm gepackt, mir kréien erëm Belounungen zu Wrex. Déi Ressourcë sinn och ganz interessant, mee ech si mol gespaant, wéi dat do viru geet. Jo, ech sinn einfach en E-Sportler, hee weess dat, ne? Hee weess Bescheed. Häerz hu mer och erëm gesammelt. Nach méi Wënsch a mer sollen e bësse lo ofwaarden. An et soll eben ab und zu laanscht kucke kommen, well se hätten ëmmer erëm Quests. An dann du soen ech iech direkt, ech wäert iech nämlech esou eng Aart Story just weise vum Spill. Wann een elo selwer en puer Quests maacht, wann eppes besonnesches vun Events oder sou wär, géif ech dat och bréngen, like Pokémon Go, mee et ass eben elo awer fir den Ufank. Maan ech opjiddefalls esou, dat ech iech alles weisen, wat ech am Ufank gemaach hunn, opjiddefall mol fir déi 10 éischt Parts, dat heescht déi nächst zwee, dräi Méint gesitt der eben alles live, wat ech och am Ufank just maachen. Ausnam, Klammer op, mäin Opnam gi vum Handy ofkrazen, wat och kéint méiglech sinn, mee bon, si mer net pessimistesch, mir hoffe mol einfach, dat dat mat der Opnam alles klappt. A mir gesinn, hunn hei mir nach e puer Jobs elo matenee gemaach, wéi mer dat do elo och gemaach hunn. An wei elo haut bis mi kuerze Part dee ichch presentéiert hu wild eng nei Revolutioun ass mat dem Fëschernetz ähm, fannech gutt mé awer froen ichch mar stellen op d'Angel do mat net Wäert verléiert. Ech hu bëssen d'Gefill mat der Angel kriss net méi vill Rares, dass de dat Fëschernetz egal wéi muss benotzen. Well gi mer elo zréck, mir gesinn dass hei mir elo genuch ze dinn nach déi nächst Kéier. Mee dat gesitt also eng aner Plaz. Ech stelle mer wierklech ervir, dat Sprooch-Wäldchen pro Tutorial souzesoen, mer do ee Pad ervirknëppen, hei zu vläit zwee, wann ech mierken, dass just eppes. Hei kéint ech dann zréckgoen awer, dat heescht, ech muss net ëmmer op dat Déngens klacken, ech misst och, ah, kënnt einfach zréckgoen. Mee ech kucke mer d'Saach e bëssen awer u, wéi wat hei esou leeft. Hei ass nach e Wohnmobil. Mee vun der Grafik hier kann ech mech net bekloen. Ech hat vun Handy zu Handy awer bessen méi Angscht gehat. An mir fëschen lo nach bessen awer ronderem hei géif ech soen zum Schluss. Mee vill wollt ech selwer net geschéien. Mir analyséieren bessen de Beach. An jo mir kréien och hei wéi der gesitt erëm eng Makreel. An dat ass bessen meng Suerg déi ech hunn. Ech fäert de ganz mat der Aangel kriss de just dat an du muss wierklech d'Fëscher am Netz huelen dat d'Aangel u Wäert verléiert. Un net u Wäert éischter un. do wichteg geet domat ze hunn. Voilà, mir hunn nach alles aus der Bréifkascht eraus, also mir hunn dat och haut geléiert, aus, eis Bréifkëscht ass kleng, mee et passt vill do drënner, ween hätt dat geduecht. A mir hunn och do erëm eppes gepackt, vun dohier denken ech awer, sou lues awer sécher loossen ech iech erëm. Mee dir mierkt, wann ee e bësse spillt, lo am Ufank ass vill beieneen, ech huelen awer un dat do och sou Master Challenges komme wou ech mech drop freeën déi ze packen, Déi wahrscheinlech net an der ganzer Paart wäerte klaken, mee ech kucken eben vum Interesse hier aus. Interesséiert iech dat hei? Da kann mer jo och schreiwen. Wann net, bleiwen ech wierklech dobäi dat ech en Tutorial maachen als Aart Letz Show, mee ech war einfach der Meenung et ass erëm Zäit fir eng kleng Animal Crossing Letz Play op mengem Youtube Channel ze maachen, vue dat op der Switch net erauskënnt. Hunn ech leider net d'Méiglechkeet hunn um Nintendo 3DS Opnahmen ze maachen. Voilà, mir ginn nach e puer Saachen hei sammelen, da kréie mer och em eppes, eng, wéi soll ech soen, eng, en Job, dat ass en Job dat mer hei maachen, musse fir Uerdnung suergen, mir mussen d'Knaschtäsch ramen, woubäi Muschelen e Knascht sinn, sehe ech dann net. Voilà, an dofir kréie mer dann och erëm. Suen an der Bréifkëscht, also fir eng ganz Woch. Fënnef Muschelen hu mer do gesammelt. Also do mierkt een eben, wéi dat Lëf ofleeft. An et mierkt ee vun Animal Crossing no Leaf hier, do hu se domat d'Missiounen ugefaang gehat an hei geet dat wierklech just nach Richtung déi Missiounen. D'Fro ass just, ob dat Spill net e bësse killt, dass du do ze vill ugehaucht gëss, also ze vill ugekettert gëss un deng Missiounen, un deng Dagesaufgaben. Si gespaant wéi dat virue geet. Ech fäert de ganz, et geet wierklech an déi Richtung, dass de esou dee Fräiraum deens de fréier vun Animal Crossing haas, dass deen am gaang bass ze verléieren duerch déi doten Challenges. Voilà, dir mierkt also ech hu lo dat do alles gemaach an do mierke mer kéinten hatt Frëschte maachen, mee dat geet net méi duer fir dëse Part. Mir ginn eben elo eng Kéier Fësch fänken, déi lescht Minuttchen hei an da soen ech iech erëm villmools Merci fir d'Nokucken an lo dei hei kann ech och e bëssen ophuelen. An ech si gespaant. Ech menge lo dëst Joer wäert vläit kee méi erauskommen. Wann ech Chance hu kënnt vläit nach e weideren eraus. Mee dat hei ass e Projet, 2018 wäert deen nach ëmmer zu erauskommen. Dat ass vu menger Säit aus, wat ech da maachen als Animal Crossing Fan. An eebe fir d'Zäit ze kompenséieren, well Animal Crossing op der Nintendo Switch, ech kann et mer net virstellen, datt deen 2019 eraus géif kommen, virun 2019. Kucken eng Kéier dee Spasti do un, mee ech wëll net Kolleg mat deem ginn, nee. Jetzt mechs du de ganz Zeit hei Stalks. Voilà, dat war et. Allez, bis déi aner Kéier. Allez, ciao, ciao. Ech setze mech op de Stull. Bis nächst Kéier. Tschüssi.